Helo a chroeso mawr um, i'r sgwrs heddiw. Fi'n cael eistedd lawr gyda Malan, achos Malan sydd wedi ceradu um, y zîn nesaf ar gyfer y merched yn gwneud music. Helo Malan, sut wyt ti? Helo, dwi'n iawn, diolch sydd y ti? Not too bad, not too bad. Ond fi mor falch bod ni gallu eistedd lawr a cael sgwrs gyda'n gilydd. So, mae, falle, ti'n wyneb newydd, I suppose, um, i'r sîn.
um, achos mae dim ond yn, yn y flwyddyn diwetha ti wedi bod yn sort of releasio cerddoriaeth. So, mm. mae'n really exciting bod ni wedi gallu cydweithio mor gynnar yn dy yrfa di. A, ie, yeah, fi'n edrych mlaen i glywed beth yw, tywed, pam wyt ti'n creu cerddoriaeth a clywed mwy am y zine yma ti wedi bod yn gweithio arno hefyd. So, yeah. Let's Dwi'n edrych ymlaen fyd. oh, good.
Let's get cracking. um, so, pan wyt ti'n, pan wyt ti'n tyfu fyny te, um, mm. wyt ti'n cofio fel um, profiad cyntaf ti o gerddoriaeth pan wyt ti'n fach? Wyt ti'n cofio like, pa fath o music oedd yn cael ei chwarae yn y tîn yn rhywbeth fel yna? Yym,
allai'm meddwl am rhywbeth specific, ond yym, dwi'm bo, ma' ma' teulu fi wastad 'di bod yn rili cerddorol, ma' mam a dad wastad 'di bod mewn bands tra o'n i'n tyfu fyny a ballu, so dwi wastad 'di bod yn mynd i gigs efo nhw, a d- gynna fi jyst lot o atgofion o pan o'n i'n rili ifanc, yn gwneud stwff fela. A ie, ma' miwsig jyst 'di bod yn rhan rili mawr o teulu fi ac o'n i'n kind of gwybod ers o'n i'n ifanc bod fi'n mynd i wneud rhywbeth efo music yn y dyfodol. Mm. So, ie, yeah, allai'n meddwl am beth specific, ond dwi'n bod, mae gyd jyst yn teimlo fatha music oedd bywyd fi. Yeah. Pan o'n i mor ifanc hynna, cos o'n i'n gwybod dim byd yn wahanol. Pa, pa, pa band oedd mam a dad ti yno? Um, oedden nhw'n chwarae fo Bryn Fôn am, am flynyddoedd. Yym... Royalty.
...a nath... Yym a wedyn yym ia o'dd mam yn canu efo efo Sobin a wedyn oedd hi'n canu efo Bryn a yym oedd dad yn chwarae bês yym i Bryn Fawr a'r band a wedyn nath dad symud ymlaen i chwarae celt. O!
Um, Amazing.
Dwi eisiau dweud na just hynna dyn nhw'n dweud efo, efallai bod fwy, dwi'n gwybod.
Hwna mor cool ddo, bod gen ti, tod, os ti'n cael dy fagu ar eilwyd lle mae cerddoriaeth yn tod, rhan eitha nato, ti'n bod yn yrfa, I suppose, wel, rhan o hmm. gyrfa mm. dy rieni di. Oedden nhw yeah. wastad yn fel yn encouraging i ti, o'r rhan fel oedden nhw eisiau bod ti'n trio offerynnau gwahanol neu yn defnyddio dy lais di mewn ffordd mwy creadigol? Um, oedd, definitely. Mae nhw wastad wedi bod yn really supportive, chwarae teg. Ac, ia, yeah, dwi wedi bod yn cael gwersi offerynnol ers o'n i'n bimp oed. Mae nhw wastad wedi bod yn really, really da fo fi fel e. Mae mam wastad wedi bod yn encourage fi fynd i ganu neu fi fynd i steddfod efallai. so, uh, na, mae nhw wedi bod yn really da, chwarae teg. Ie, mae'n mae, mae e'n really refreshing clywed um, bod gen ti rieni sydd yn encourage o hwnna a bod nhw'n mm. yn annog ti yn y byd credigol, achos mae gymaint o rieni, ti'n ti clywed amdano rhai rieni sy'n fel, na, ti'n aillen mynd i fod yn athro, doctor, neu tywed, pethau, yeah. ti'n jobs amazing yn amlwg, mm. ond timod, dim pawb sy'n eisiau bod yn athro neu'n ddoctor, timod. Mae rhai pobl eisiau creu celf yn ei bywyd yn nhw, a fi'n mm. meddwl bod hwnna'n... Mae, mae e'n neu fi'n hapus pan fi'n clywed storiau fel dyn di, lle yeah. mae fi'n fel, yeah, go for it. Yeah. Na, maen nhw wedi bod yn rili really da, chwarae teg. Maen nhw wedi gadael fi mynd i astudio cerdd, a mae hwnna'n rhywbeth efo gradd fel 'na, sa'm lot o betha ti'n gallu neud ar ôl o, ond ma' nw wastad 'di bod yn rili encouraging i fi neud hynna a jyst cario mlaen efo fo... Hmm. ...er bo' fi'm yn gwbo be' dwi'n mynd i allu neud efo fo. Pa fath o miwsic wyt ti'n gwrando arno pan wyt ti'n tyfu fe- fyny? Yym lot o betha lot o betha ma' dad yn yn rando ar ma' siŵr bo' fo o'dd yn in control o'r music yn tŷ dwi'n meddwl. So dad wastad wedi bod yn big fan o um, y Bruce Springsteen a, a Leonard Cohen a felly fel la. So heina, di, heina sy'n dod i'n meddwl, ond mm. lot o bethau.
o ti'n gwrando lot o pop pan wyt ti'n sefyll fyny o gwbl? Um, Na, ddim tan... na? ...ddim tan o'n i'n yy yn ysgol uwchradd mae'n siŵr, achos bob tro o'n i'n trio rhoi chimod, capital neu rywbeth ar y radio, mam yn rhoi o off a rhoi o ar Radio Cymru trwy'r adeg, so na, ddim tan wnes i ddechrau cael actually gwrando ar miwsig fy hun, wnes i'm gwrando llawer o pop, a wedyn wnes i agor it all out mewn fatha blwyddyn, gwrando ar all the pop songs, got sick of it, a dwi rhaid yn mynd yn ôl nhw wedyn.
Had your Britney fix, a fi ddim eisiau siarad yeah. Fair enough, fair enough. Um, so ti'n de, ti de, so, ti'n studio cerddoriaeth wyt ti ar hyn o bryd, yma? Ynddo. Ti'n studio? Yn Bangor. Ti'n mwynhau?
Dwi'n really enjoy efo. Dwi'n dwi edrych ymlaen i orffan, ond, ond dwi'n dwi really, really enjoy efo. Maen nhw'n really da fe fi chwarae teg. Oh.
Pa, pa aspect o, o'r cwrs wyt ti'n ei fwynhau fwyaf? Yym wel ar y funud dwi yn canolbwyntio ar fatha final year project fi kind of thing. M-hm. Yym ia, handi efo cerdd, ti ddim yn gorfod sgwennu dissertation, so... mm. ...o' hynna'n apelio tuag ata fi achos swn i byth isio neud 'na. M-hm. So dwi'n sgwennu um, EP yn lle fatha'r oh, project terfynol. Mm. Um, a so hwnna dwi'n neud ar funud, dwi'n rili really enjoyio hwnna. Yeah. Um, mae'n mynd yn reit slo ar y funud, mae'n dweud clwydda, ond dwi'n enjoy o. Mae rhaid bod yna'n, mae'n ma ddiddorol, y ti sôn bod ti'n creu EP ar gyfer dy ddarn um, gorffenedig di, mae'n as in, mae'n exciting yn ei hynna'n. Ynddi. Um, Sef hwnna'n teimlo gorau creu cerddoriaeth ar gyfer cwrs? Achos yn, efe dyna sut nath, achos ti wedi rhyddhau dau sengl um, blwyddyn diwetha, maen nhw wedi, mm -hmm. maen nhw wedi bod yn boblogaidd iawn, a maen nhw wedi cael lot o plays, a ti wedi cael sylw mewn lot o lefydd. Nath y cerddoriaeth, nath, hwn, nath y cerddoriaeth yma ddeillio te o'r cwrs prifysgol? Um, na ddo, mae hynna wastad bod yn cefn meddwl fi, bod fi'n mynd i mm. ar ryw bwynt gorfod sgwennu. So dwi'n meddwl, nes i sgwennu y ddau gan yna yn eitha agos at ei gilydd, y ddau gan sy allan lle, mm. um, ar dda dechrau'r ail flwyddyn. So, do'n am rhaid i fi. Ond mm. um, dwi'n falch nes i wneud o, achos, obviously, unwaith ti'n cael yr un cyntaf yna, mae'n ma rhoi y confidence i chdi, i chdi gair ymlaen. So, um, yeah, na, doedd o'n... Nes i'n sgwennu nhw i yr EP yma 'lly, ond... Ie. ...lwcus bo' fi wedi sgwennu nhw achos wedyn fedra i iwsio nhw i'r EP yma. Ma'r ma' yy ma'r ma'r ddwy trac 'na Busy Bee a Greed fi'n yym fi'n rili rili licio nhw. Ma' nhw 'di bod ar fel fi'n neu- fi'n hoffi neud playlists a ma' nhw 'di ma' nhw 'di deillio ma- t'mod ma' nhw 'di dod trwyddo mewn lot o playlists fi'n hoffi a yym mae fe'n, fi'n teimlo fel bod nhw'n bach o summer tune hefyd. Um, mae'n neis pan mae'r haen, mae'n dechrau twymo, a then, yeah. tyd, maen nhw'n gerddori, mae'n very fel summer, Yndi. summer, summer haze, nag yw e. Yeah. Ble, ble dath yr ysbrydoliaeth ar gyfer, ar gyfer y tracks yma? Um,
Wel, Am oes, o'n i'm o'n i'n meddwl bod fi 'di sgwennu yym Busy Bee cyn Grid. D- literally cyn i fi wneud yr interview hon, o'n i'n sbio trwy llyfr lyrics fi, a wnes i ffigyro allan bod fi 'di sgwennu Grid cyn cyn Busy Bee. O, Yym, oce. ac yym, nes i sgwennu'r ddau un nhw, um, digwydd bod, ar trên. o Lerpwl i Bangor. Ar y pryd, oedd yng nghariad i'n studio yn Lerpwl ac yn i'n studio yn Bangor, so o'n i'n ôl ymlaen trwy adeg. Mm. Y ddau gan yna, sgwennu ar tren, ti'n meddwl sydd am masif cliché, fatha pan ti ar tren, sbio trwy ffenast, write a little song. Ond, um, na, that's the truth, dyna na ddigwydd. Na, ffain, cool. dyna beth ni gyd yn dymuno allan ni wneud. Mae fi yn, anyway. Fel, I wish o'n i'n just eisiau tren a sgwennu can. Can't do it. You're living, you're living my dream, Alan. so, wyt ti'n sgwennu, wyt ti'n ti ffindo dy hunan yn sgwennu mewn scenarios fel yna mewn lle mm. gwahanol? Um, be dwi wedi ffeindio ydy, dwi wedi trio, yn enwedig efo, efo cwrs fi o gorau sgwennu'r EP yma, with a deadline kind of thing, dwi'n ffeindio, dwi'n dwi methu really fforsio caneuon dwi actually yn enjoio. Wneith mm. pethau, wneith y rei dwi yn licio ac y rei dwi actually eisiau cael ymlaen o ddod at the most random and annoying times, fatha pam dwi ar tren. Ond, um, ie, yeah, fydda, na i just gweld o beth, neu pasio rhywbeth, neu, neu meddwl am o beth. Mm. Ac os di o'n fatha genuine feeling, neu fatha genuine o beth dwi'n ceir amdano fo, dyna pryd wneud wneith y gan ddod gen i thing, mm. dwi wedi dysgu, I can't force myself to do it. yeah. Ti'n mwynhau'r broses cyfansoddi?
Yndw, pan mae bob dim mynd yn iawn, dwi'n enjoy fo. Ond um, dwi'n dwi enjoy'r broses cyfansoddi, ddim gymaint yr recordio bit. Oh, pan dwi'n fy hun, anyway. Pan dwi'n mynd i studio, dwi'n enjoy fo. Ond mae'n mm. trio recordio demos a felly. Dwi'n mynd i joio hynna. Be nes ti recordo um, Greed a Busy Bee? Um, efo Rich Roberts yn Studio Ferlas. Ie, yeah, really da. Ie, yeah, fi wedi clywed lot, mae lot o artistiaid yn mynd at Rich, yn dyn nhw, mae fel The Godfather. yeah.
Na, oedd o'n rili really da chwarae teg, oedd o'n dall y sŵn o'n i eisiau cyn i fi even esbonio iddo fo, oedd o o oedd... mae'n grêt bod fi wedi gallu gweithio efo fo, achos dwi'n meddwl na fo oedd y boi perffaith i wneud be o'n i angen. Mm.
A pam, pam ryddhau'r cerddoriaeth llynedd? Achos mae'n blwyddyn lle mae'r music industry wedi dod i stop a mm. mae mae'r ma industry ben i weired ar hyn o bryd a mae pawb yn trio frantically yn ffigur o mas sut ni gyd mynd i baws yn ôl o hyn i gyd. Mm. Um, pa, pa, pam nawr? Pam mae dyna oedd yr amser i ti rhyddhau dy gerddoriaeth di? Wel, nes i recordio'r ddau yn nhw. Um, es, es i'r studio am dda pedwar diwrnod, a nes i recordio'r ddau yn nhw. Mm. Uh, ac oedd hynna cwpl o wythnosau a cyn i ni fynd mewn lockdown, so wedyn oedden nhw gyd i gorffan, ac oedden ni mewn lockdown. Mm. A Ie, yeah, o'n, o'n i'n rili'n really teimlo allan y bwynt i just eistedd yn am, am ages a yeah. disgwyl tan lygu drosodd, cos god knows pryd fydd hynna. Na, Ond, ni um, dal yma, blwyddyn yn ddwy'r arall. Ie, yn union.
Ond, um, dwi, dwi, na, dwi'n, obviously, sef yn neis gallu, gallu gigio, gallu mynd allan o fo, ond dwi'n dwi mynd dyfaru'r ffordd maen nhw wedi dod allan o gwbl. Dwi'n dwi, mm. dwi falch bod nhw wedi bod nhw allan a Ie, dwi dwi'm yn gwybod faint o wahaniaeth fysa ddim bod mewn lockdown wedi wneud iddo fo, ond I guess sa'm sa'm ffordd o wybod. Na.
And I suppose mae fe'n, t'mo', mewn blwyddyn lle mae cerddoriaeth 'di helpu ni massively yn do. Wel, mae wedi i fi yn y um, lle ti'n ffindo escapism trwy cerddoriaeth. Mm. I suppose mae fe'n adeg really da i ryddhau cerddoriaeth, achos mae Yeah. pobl yn edrych am stwff, yn dyn nhw, maen nhw'n edrych am y music Mm. yna i latio mlaen i. So I suppose, Ie. Mae'n good timing, really. Ie, yeah, dyna dwi wedi ffeindio, achos dwi'n gwybod am hwnna yn hun, lle fatha dwi'n constantly, wel, adag yna yn enwedig, pan oedd eitha peak lockdown, fatha, mm. um, pan oedd busy fi a felly oedd allan. O'n i'n constantly chwilio am rhywbeth i rand arno fo, achos do, do am albums newydd yn allan, achos oedd o reit yn cychwyn, ac o'na neb sy'n release albums nhw heb allu torri mm. nhw, felly. A ni constantly, o'n i'n gytid bod na ddim pethau eraill yn dod allan, ac Ie, nath rhyddhau hynna kind of llenwi'r space na i fi anyway. Ie.
Yeah. Am, am y rhaid ar ôl y flwyddyn yma, achos ti'n dy flwyddyn cyntaf di um, yn rhyddhau cerddoriaeth, a mae yna wobr, nath yna wobr ddod ar diwedd y flwyddyn, gwobr oh. trysgell gyda wobr gyda'r Gymraeg. Sut, sut deimlad oedd hwnna i gael, i gael sort of clod am dy waith di mor gynnar yn dy yrfa di. Yeah. O, o hwnna net, o'n i'n mynd disgwyl hwnna o gwbl, o'n i'n mynd i clywed am y, am y wobr chwaith cyn i fi cael y galwad, so oedd y fach yn confusing. Ond, um, na, on, nath hwnna really, bo, took me by surprise, o'n i'n mynd disgwyl o gwbl. Mm -hmm. Dwi'n dwi, really, really diolchgar amdano fo ddo. Mae'n mm. ma bach yn crazy, achos, ie, yeah, dau gan o ddo. Dwi'n dwi, dwi fatha, ia, deud bod fi ddim yn hyddiannol ohono fo. ond, ond, bloody hell, ia, o'n i'n mynd disgwyl o gwbl. A fatha pobl fatha Edith yn, yn derbyn o um, efo fi, o'n i just sbio ni hi a gweld faint, faint o bethau mae gen hi allan. Fatha. Mm. A ni just a bloody hell, pam fi? ond dwi'n ddiolchgar, obviously. Ie. yeah.
I mean, oedd y wobr gerddoriaeth Gymreig um, llynedd, uh, twa, gyda Deia yn ennill a Edith yeah. a ti, oedd e jyst yn clas gweld um, to gymaint o ferched. Ynddi. Tod yn, yeah. yn ennill gwobre. Um, a Annie Glas yn ennill album gerddoriaeth Gymreig mm. hefyd. Ti'n ti cael ysbrydoliaeth o menywod o ddamgylch di o rhan um, artistiaid benywaidd? Yndw, definitely. Mae ma' mor neis, dwi'n bo, yn enwedig efo merched, yn teimlo fatha gen... ti'n cael teimlad o fatha support gennyn nhw, a fatha pan ma' 'na gymaint o bobl ar y funud, dwi'n teimlo fatha bod 'na lot o ferched creadigol o gwmpas yng Nghymru. Mm. Yym, ond ma' ma'n teimlo fatha rhyw fath o yym support network, er bod ni'm ella'n deutha'n gilydd fatha, "O, da iawn, carry on" kind of thing. Mm. Mae wastad y teimlad 'na. Yym, ia, bod ni rhyw fath o support group. Ie, yeah, ie. Yeah.
Dyna beth sy'n neis, I suppose, yn dan o merch yn gwneud music hefyd, yw ti'n kind of yn creu'r network yna, yn dweud ti, o yeah. fenywod like-minded yr o dy gwmpas di sydd mm. was am beth da mewn industry sydd falle, ti'n gyda lot o ddynion yna fe, mae'n neis. ffindo menywod, yn dwi? Um, so, ar ôl i hyn i gyd orffen, yr pandemig yma, a bydd yeah. gigio byw yn gallu ailgychwyn. Ti'n edrych mlaen i chwarae dy gerddoriaeth di'n fyw, i rannu dy gerddoriaeth di gyda cynulleidfa byw? Yndw, dwi'n rili edrych ymlaen at wneud hynna. Chydig bach yn nerfus. Dwi erioed wedi bod y gorau yn perfformio ar lwyfan o flaen pobl, mae'n rhaid fi gwella, ond mm. dwi, dwi yn edrych ymlaen tuag ato. Dwi'n gobeithio erbyn i hynna allu digwydd, bydd yr excitement wedi kind of cymryd drosodd y nerves, ac I just wneud o. Ie, yeah, a mwynhau e hefyd, yn dyfa, yeah. achos, suppose os ti'n mwynhau e wedyn. Ti'n lot o boi ti'n neud hwn. so gyda'r zine yma, um, ta, dyn ni wedi gweithio gyda llwyth o fynywod gwahanol, a wedyn mae Cat um, sydd yn edrych ar ôl edrychiad y zine ac yn helpu'r y person i gyrraedd i fe. Um, o ti'n ti surprised neu o ti'n excited i, i fynd â'r tasg yma?
O'n i really excited. O'n i, o'n i wondro sut sa fo'n um, ia, edrych yn y diwedd, a pam nes i weld o am y tro cynta, o, oedd yn... Mae'n edrych mor cool, a ma, oedd o mor interesting gallu ddarllen bob dim, ti'n bo, mm. bob dim mae pawb di wneud. Nes i really enjoy yn neud o. Mm. So pwy, so mae'r rhestr, as in, mae gen ti rhestr really cool o fenywod yn hlwm ar zine. Um, pwy o ti'n edrych mlaen i weld neu clywed gwaith gan nhw?
Wel, yym, bob un. O'n i'n, yym, o' 'na gwpwl o rei wnaeth yy wnaeth ddod i meddwl un syth kind of thing, yym, o'n i isio gynnwys, fatha Mari Elen. O'n i 'di bod yn gweld, yym, yy, cerddi hi, maen nhw bob tro fatha... d- ma' mor syml a mor fatha... efficient. mm, mm. Dwi'n rili licio cerddi hi, basically. So, mm. ni'n rili excited i weld beth be oedd hi'n mynd i wneud. Um, Gwenno Morgan hefyd, o'n, o'n i yn rili awyddus i weld um, be oedd gen hi ddeud am ei chyfloriad, cos o'n i wedi bod yn gweld hi'n er, rhoi chydig o bethau ar SoundCloud o bethau, ac o'n i rili joio fel, dwi'n rili fatha, mm. en, mae, mae music yn rili jazzy, a mae hynna'n... Ie. Yeah. O'n i ddim wedi clywed amdani hi yeah. um, o'r blaen. A wedyn nes i weld fi ar um, penod curadur um, oed, Marad, oed, oed, oed, oed. So yn cool, yeah. mae'n ar bwys sy'n gret amdano hyn i gyn, dwi'n chi'n you shine light ar, ar bob o gwahanol. Yeah. Pa, pa waith arall o ti'n edrych mlaen i gynnwys yn y zine? Um,
Beth i hwnna, rhaid cofio bob dim fan. Dwi'n dal yn meddwl am Gwen Morgan pen fi. um, Tegwen, o'n i rili edrych ymlaen i weld beth Tegwen yn sgwennu fyd. Mae'r ffordd mae Tegwen yn sgwennu, mae mor... Uh, mm. mae iaith i a bob dim swn i byth yn cael ei sgwennu fel yna, basically. So, bob tro dwi'n darllen rhywbeth, mae yn sgwennu, mae'n really interesting i fi. So, o'n i rili edrych ymlaen i weld um, beth hi'n mynd i sgwennu hefyd. Mm.
Ie, mae taglen, mae, mae, mae ffordd i gyda geiriau yn, yn wych, yn dywa. E? O'n i'n rili chuffed i weld bod ti wedi cynnwys Alice Williams hefyd, achos yeah. mae hi, mae llais hi yn absolutely phenomenal. Nuts, a, ti'n mo, mae, mae, mae, mae, mae braf bod ti wedi, bod ti wedi cynnwys um, Alice yn dy zine di. Um, e. so, sut, sut wyt ti'n dod i benderfynu pwy i ddewis yn y zine? Achos, ti'n mo, mae gymaint o fynywod mm. mor gredigol yng Nghymru. Like, how, sut wyt ti yn dod â'r rhestr yna lawr? Ond a lot o'n nhw, um, just, just pobl dwi bod yn ddilyn Instagram, pobl o'n i'n gweld yn, yeah, just interesting. A, fatha um, Becky Davis, yn o'r genod yna fo, um, sy'n gwneud dyluniadau. O'n i wedi bod yn hmm. gweld pethau hi dros Instagram fi llwyth, ac dwi'n lyfio gwaith hi, maen nhw mor fatha empowering, maen nhw mor cwl. Um, a, na, yeah, just mynd trwy Instagram e, just gweld y pobl yma, a ti'n gweld nhw bob diwrnod fe heb i chdi sylwi. So unwaith pan o'n i'n gorau trio meddwl am ddeg, dyn nhw ddod yn syth. A wedyn o'n i'n mynd ar Instagram, o'n i'n gweld deg arall, a ni'n dweud, oh my god, dwi'n gwybod beth dwi'n ddewis. oh, oh mae'n dasg anodd, dwi'n gwybod sut mae pobl yn gwneud e, achos Ie, mae ma, ma, ma, ma gymaint, ma gymaint o ferched really talentog yn dos na. Um, um, so, so beth sy'n neso i ti ta Malan? I mean, ti wedi cael 2020 pretty, pretty, pretty good. Um, beth sy'n neso i ti yn gredigol? Yym, wel, unwaith fydd coleg allan y ffordd, dwi'n gobeithio wedyn alla i roid fy mhen lawr a jyst rhoi chydig amser strictly i neu- i wneud miwsig fi a yym, ie, dwi yn y broses o yym wneud sengl arall ar y funud, so gobeithio bydd hwnna allan yn o fuan. Mm. Um, ie, yeah, dwi'n dwi eisiau deud bod fi yn anelu tuag at sgwennu album, ond obviously ar ryw ben. dyna ydy'r gôl a dwi'n gobeithio yn y flwyddyn nesa wneith yna allu digwydd.
Ti'n edrych mlaen ar gyfer lle, ti'n modd, unwaith mae hwn i gyd dros ei, ti'n edrych mlaen i weld lle wneud y gerddoriaeth di fynd â ti? Ynddo, mae ma, ma really intriguing, chos yeah, sgan i'm syniad sut mae pobl, fatha, sgan i'm syniad pa circumstances mae pobl yn gwrando ar music fi yna fo, ydy o jyst fatha, mm. chill music maen nhw'n gwrando ar, ydyn nhw eisiau gweld fi'n live. just fatha, ie, yeah, mae'n rili really diddorol i fi gael just explorio bob dim, gweld beth mae pobl yn meddwl, chys, ie, yeah, dwi'n wedi gallu trafod efo, efo neb, dwi'n wedi gallu gweld neb yeah. i siarad efo nhw am peth. Ie, mae'r efo hwnna mor, rydw hwnna mor od fel artist i ryddhau stwff a wedyn methu cael yr gauge yr ymateb yna. Mm. Achos mae yeah. ma gig yn byw, mae e mor instant yn dywe. Ti'n cael yeah. yr ymateb yna, it's there, right, oedd y flaen yeah. Yeah. yeah, ti'n excited i gael yr, sort of, yr interaction yna gyda pobl sy'n gwrando ar y music ti? Chos mae'n ma, ma weird dros, dros yr uh, internet, ti'n ti mwyn gwybod, mae ma gweld y geiriau yna, maen nhw'n lyflu, obviously, ac o'n i'n caru darllen yr, yr holl reviews am dim nath o darllen o'r sengla, ond dim cweith rhywun peth a actually gweld rhywun a siarad efo nhw, a mm. cael yr, y teimlad yna. Ie, yeah, pan ti'n actually gweld pobl, So, ie, yeah, dwi'n rili edrych ymlaen i allu just cael, just cael gweld bobl. fi'n gwybod, fi'n gwybod. Ni wedi cael ein deprifo ar gymaint dôn y flwyddyn diwetha yma. Yeah. A mae contact dynol yn un aspect huge ohono fe. Yeah. O fi'n siŵr unwaith bydd hwn i gyd drosodd y pan ti'n barod